Salve família! Ki mes manu punga MC pika nos pika anti nu kumesa vídiu família skrebe na kanal kumenta konpartilha i dexa kel like pa subi di tenson na youtube família fika ligadu família N ta dexa link li sin sin di Timeu Timeu é un plataforma ki sta da txeu dinheru má txeu di dinheru txeu dinheru é so bu kadrasta bu bai la na parti bu panha bu link di afiliadu pa manda pa bus amigus manda pa gentis y pa ba ta fazi gita manera di kel renda extra kel 20 kel Kes algen ki ka ta kre osa pa ben tenta pa fla pa wa ku txoman pa fla un kuza ya ma kel la sta ke ma sta ma sta mutu ka ke kel ke pa bu tenta di xinha posto non le ki n ta subi mano nveja nha susesu. Muralha nha sucesso. Inveja nha sucesso. Boca, boca nha sucesso. Critica é nha sucesso. Tudo é nha sucesso, nha inspiração. Claro, cada vez que é mi lá que me lança, te cria mais moral, mais, é mais moral se te entrar na mim, é mais sucesso, é mais belezura, é mais tudo, só tô é. Por isso que mi nta manda sempre paral. Claro. Yeah. A mi, yo, mi ta fala, mi nunca tem ganas de subir palco, não. Yo, para mim, então, tem ganas de estar na live ali para estar dividido com isso. Tem um monte de alguém que criou na live, não tenho certeza. Tem um monte de alguém que não tenho certeza, mas está criando na live toda hora, coisa. pa N divirti ku es, pa nu sta li, pa nu ata faze nos brinkadera, pa ata faze kuza pa ta pa pa pa ta juda es ku ku ses dia, pa sa ta juda es ku ku ses dia, pamodi gosi sta la na ta alvês gosi sta la na kaza go tene na ten monti di algen ki ta sta na kaza ka pode sai di kaza ki ta sta na kaza ten monti di algen ki ta sta na ospital ten monti di algen ki ta ten gana divirti di otas pesoa ta ten kabesa stresadu ta divirti nkoxa ku entra nos live di ben ta, ta tenta pôr alguém para baixo, ta tenta bem, ta tenta bem fazer um curso que nem, nem que merece próprio, tá aí. Minha fala, que era passa, que tá bem chomam, para show, para brincadeira. Dentu di rapaz ka nhos txoma-m N ta fla-nhos di kara N sa rejeu li es ten kantu dja ta txoma-m Dja N fla nhos di kara Ki rapazis ki sa ta ben txoma-m Pa tenta ben asi ku mi Pa ka txoma-m Dja N fla pa ka txoma-m Fika ku bu fika ku bu di bo Ami N ta sta li kanpion Na pas di Dios Ey pa ka txoma-m Kada ken si bara nu ta. Ndi nu kontra, nu ta sta para-l, nu ta sta para-l di na pas di Diós. Ya, kes kuza di ben fika ta ta pô algen, ta pô algen, ta pô algen ta tra-u bu mural, ta tra-u bu aserva. Tua bu ta sta na bu bon ténpu. Ave bu ta sta na mini violatóriu, bu ta sta na bu bom tempo, na bu bom. Bu ta sta ali na casa, bu ta sta uma tranquilo, uma sabe se bru ta chamou aqueles alguém para bem, para tentar bem estressou, para tentar bem fazer o. Só paranoia. Ta fla es klaru mezi, Kel-li é kuza ki N txeka própi. Ma avês más es ta tenta, es es ta pensa ma es ta txoma-m, es ta fla sin, Panki, ben kanta. Ma N ta labanta, N ta bai. Ba, inda, inda si un algen, ya, si un algen ki sta meste un apoiu pa, pa kriansas, pa kriansa ki sta meste un apoiu pa duentis, ki ka ten kondisons, fla, Panki, ben. Ben danu kel apoiu li kel é pa pa kriansas ki sa meste fai tratamentu pa kel kel la kel la inda nha sabi kual é ensama nu ta bai bu sa toi kel la nha ensama é otu kuza ensama kel la mi é otu kuza ma kel la ka ten nada a ver ku ganha dinheru ku ganha kel la bu sa toi ma es li kel la mi es ka ta ganha dinheru pa es mi es ta ta faze pa kel kriansa ki sa ta meste kel apoiu ki sa meste kel kel kel kuza poi ka ten kondisons bu sa toi. Ô, un algen gó ki sta ta bai, sta ta bai un viaji, el ta faze si ventus pa e ba buska si, pa e buska. Nos tudu nu ten ki ganha, e ka bo, ka bo, e bo, nos tudu nu ten ki ganha, bo ka pode ganha bo sô. Nu sta ta oi. Klaru! Ami dja pa kriansas, pa apoia-s, pa apoia es kriansas. Pa poi kriansas pa otus sénas kela tanbe podi txomanu ta sta prontu pa kela so ka e pa poi kriansas pa nu apoia kriansa pa nu djuda kes algen ki odja nu sabi ma ki ka ten kondisons ki meste faze tratamentu nu sta la tanbe pa dju kela kela podi txomanu si n podi si n podi bai n ta bai si n podi djuda n ta djuda trankilu a tanbe bai n faze trosa di mi tanbe kela tanbe n ka ta seta tanbe no. N krê nu ta ser umildi ti dimás ke ken ta fai ta sotia o dedu tin n duru oi umildi. Ken ta so umildi ki mi eh broda bai mi so na fai fotu ku broda mi so na fai fotu ma bo ba un broda txiga bai na txan un palmada ma yo kela kela ke palmada propi. A mi so na fazi, mi so na fazi foto si, pa un brother bai pa tras, nau xinta mu, uum, un palmada, un pensa, un sa ta. Fodas! Tão humilde que bo é! Você tá aí? Por isso não tá flanhos. Você tá aí? A vida ser humilde, ter mais que ninguém cata assim. Tá chamando, tá, tá, tá, yeah, e sabe, mamãe, mamãe. Ma, ma, ma mi ta yomi, yomi, yomi ta fla ku la mi ta nha valor. Mi panki, mi ten serteza ma mi ta nha valor. Mi ta nha valor i mi ta nha moral. Mi ta nha moral i mi ta nha. Ah, ben dadu, obrigadu. Yo, mi ta nha moral, mi ta nha, mi ta nha moral, mi ta nha skunfiansa na mi mesmu. Zen kon, so ta é séru minês, n ta faze sklavu mo. Ke rapasis ke ta ten nda ma e ta da ma e ta ke ke. Rapaz, ór ki nhos tene nhos iventus, nu txoma rentu ruspetu, nu ruspeta kunpanheru, nu ruspeta soris di kada un, nu ruspeta kansera di kada un. Nu ruspeta sufrimentu di kada un pamodi nhos sabe ma kuza é ka sima nhos ta pensa. É ka pa nhos txoma pa ben, pa ben. Alvês nhos ta atxa algen na se pas, na se trankuilidadi, nhos ta ben, ya. Nta ka, mi nen ka, nunka N ka ta dizajera. Ami nen N ka ta dizajera. Ami N ta da un presu dentu di limiti, dentu di limiti, ken sabe ma nos tudu, u ta ganha, abo ta ganha, mi N ta ganha, abo ta kume, mi N ta kume. Abo kre kume bo so. Bo kre bai pa ndó show, públiku pa po bai po sa avondadi. Po ka po panki, po ka po panki nada. Panki ten dispesa pa paga, panki ten grana pa paga, panki ten lus pa paga, panki ten agu pa paga. Pangi tem kumi pa kumi, pangi tem mai pa jura, pangi tem família. Por que fazer isto com pangi, pá? É sério, man. Crioulo, man. Nós, nós com nós, man. Que se bom, não tenho certeza, mas mim, senta de uma ponchão, surambo preço, surambo preço, sem arte, mas que está fixe, ainda falou, pangi, diz. Ou não? Ainda falou assim, ainda falou, já, diz, xinguei, pronto. E gosta nesse momento, ele costa um bocadinho baixo. Ya fixi, ya asi nu ta kunprende. Na i prank ke presu li sta mutu altu pa bo. Ah ma e ka nun presu ki es ta ke ta fla ma sta altu no. Kila e fla la, kila e fla ah kila e kre, nton ele kre pa n ba di grasa. Ti grasa ke kre. Eu é pessoa de sirinha no bois. Ami pa fica agora. Ami ami pa fica assim. Mori, mori. Tem mais, tem mais valoriza, nos valoriza talentos. Nos valoriza trabalho, pá. Imagina pá que chega

Ah, au ki da kel uma tremeda tudu mundu ta shhh kai ta da vida Ué ka ta valoriza pagi pa Ki artista ke ta bai pa ba fika ta pila tremeda rapal Nho ku el, nho ku el na palku di Gamboa N bai N subi N da so un, N da so un vos, so un vos so Si N daba go, si N daba un ku dos ku tres go, e era modi? Ah, n bai subi, nda, nda só voz, nda un tremidinha, ya. Salabanco, tchuvu ba txobi. Ah, yo imagina go. Ah, ke sa ma panki na show, ma mundu ta bira sabi. Ke sa ma panki o ke sta na show, ma tudo algen ta ri, ta bira sabi, ta kontenti. Ken ki ten prulema, prulema ta sai di kabé, ke ló ta skesi tudo, nu ta kai, nu ta larabida. Es ka sabi kela. E ka sai ma panki é omi. Nha omi ki ta por genta ki su te bu prulema u ta de bu ta trai bu ta de bu prulema ta de ta sai pa u pan ki sa bai ku pan ki sa bai ku monti diverson es ka sai ma pan ki ten monti diverson pa da e ka sai ma pan ki ten tremeda es ka sai ma pan ki ten umildadi ki e ta bai pa fazi e ka sai ma pan ki ten faxi faxi e ka sai ma pan ki ten jata sukuru a so kuza sabi pa gen obi.

Kel kaminhada fogu kel seleson senpri nos é modi nos é paredi nos é modi nos é paredi anu nu ka ta anu nu ka ta kebra nos é paredi pa anu nu ka ta kebra nos é paredi. E sta pensa kre, i olhe, e kes pruv e sta pensa kre, ki e nta fla es klaru, e sta pensa. Mo, na, ka te non, pan ki linpa ranhu, na, mo, ka te ranhu no, mo. Ga txeu ma gripi li mo, enfon ta ku gripi mo. Ga ten ranhu non mo. Pan ki omi, pan ki omi di murrel me. Na ranhu ora. Nte gripi gosi, nte gripi mo.

Tudu MC e pa ba Europa pa ben pa txuba txobi MC tranka kanta na yo e sufri txeu pe vense pa ok na inisiu kantu ke kuza so koverdianu ki bira tare so ku nos nos ku no tenta koverdi e bira tare so trankadu ku xo xo na gamboa xo na gamboa es pun Barel, barel, yo sabe kal é tuts, yo sabe kal é, ma nos é, nos ke nos nha, nos é fortis, nos é paredi, nha, nos nu ka ta kebra, paredi, hahahai, ja ja, ja ja, son di paredi sa sai tuts. Dja dja son di paredi. Seleson di Kau Verdi é paredi. Hahai! É paredi. Epa! É paredi. É paredi. N sa del so benhu. N sa del so benhu. Nos é paredi. Fingadu. Anu nu ka ta kebra.

Nu kre panke na Europa so filme kiko faria nha mano ja ja nu ta sta la ja ja nu ta buska ruspetu na Europa es oi ma panke é kapas di pur 5 mil 6 mil algen na na kau sa ta oi es ka sabe non sa ta oi es ka sabe ma panke é kapas di po di bate record es ka sabe non mun yomi yomi mininu ta fla nhos klaru ó. Ta panha-s klaru omi Europa omi oh Esta é mendo Purtugal mi Purtugal Merk E pais e ko ki si N bai N ta da rendimentu oh N sa ta oias N sa ta oias klimas Grandes klima man Tudu algen grandi na Purtugal Krer un é un kuza Un kuza spetakular Klaru, e tus. E Diós é pa e, klaru, fé na Diós, mo. Nu ta yo, nu ta vense, mo. E Panki ta vense, mo. Panki é omi ki é kai na tudu kobon ku ladera, mo. E nu ta vense, mo. Sô fé, mo. Sô fé, mo. Sô fé. Bon ta pidi Deus propi. Deus é grandi. Claro, bandera Cabo Verde. Olha, nós é bandeira Cabo Verde, merca, fudido, hein? não? Nós que é nós. Já já, MC Punk sa buska ruspetu pa tudu N sa N ta ba yo, Kó Verdi, ti modi? Su ka su ka viaja es ka ta ruspeta Já já, N ta buska ruspetu ta na Ka ta dura Ka ta dura nu ta manda kaza baxu Uum Sta kre nhos ka ta kre Ah. Aji sai ma pan ki undi bai Aves e ka ta fai kela mo yo pa yo mesmo Dexam fla nos un kuza E na é si meme na sa bai mina Ué mina kusé n ka ta kridita mo sa ben Europa N sa bai minina Aves n ka ta kridita mas Yo n sa bai n sa bai. Txeu algen ten gana di odja-m Yo, mininu ta fla, klaru, adi ali Tivi ta manda un xis un xis algen parabens Es txoma-m pa pa ses mai Ki pa ses mai pa manda ses mai parabens Ya, sta faze anu Yo, un kuza grandi Ki zóia ma panki ma é ka brinkadera Xa panki ka dentu da ropa La es ta oi ma panki é omi kapas di i Dipos sinku mil algen Tudu algen ten serteza Ki ken ki konxe panki Ki ta oi panki na live

Es ka sabe. Es ka sabe pan ki ne degi dentu di Europa. Pan ki yo minin ta fla yo klaru ma i N ten txeu kuza pa yo minin ta fla yo yo le.